Croeso i ŵyl cyntaf o'i fath, mewn lleoliad sydd fel arfer yn cael ei gysylltu efo defaid, gwartheg ac ambell i bennol car. Ond penwythnos yma mae Cae Sioe Môn yn Ynys Môn yn croesawu Mardi Gras cyntaf Gogledd Cymru! 2011, a Gogledd Cymru yn cael blas cynta' ar y Mardi Gras, a gobaith codi ymwybyddiaeth, a phenwythnos o hwyl!
Y Mardi Gras cynta nes i fynd i oedd yn Mardi Gras Sydney tua deg mlynedd yn ôl a mae hwnna'n un o'r Mardi Gras mwyaf byd. O'n i'n ifanc ar y pryd ac oedd o'n deimlo'n anhygoel i fod yna achos o'n i newydd ddod allan ac t'od o'n i'm wedi bod yn y byd hoyw t'od byw yn Ben Llŷn felly cael bod yn stryd Sydney ar y diwrnod a wedi gwisgo drag hefyd yn rhywbeth rili sbesial achos o'n i'n gallu jyst bod yn falch bod fi'n hoyw ac yn gallu cario baner Cymru hefyd a deud gwrandwch pobl Cymru dim ots gynna fi bod fi'n hoyw dwi pwy dwi. Erbyn rwan, mae Mardi Gras yn rhan o fywyd rhan fwyaf o ddinasoedd mwyaf Prydain, a phan dych chi'n meddwl am Gaerdydd, fatha flwyddyn dwytha, o' 'na 60,000 yna ac o' hynna'n anhygoel.
A rwan mae yma yng ngogledd Cymru.
Wel Keith, chdi sydd wedi bod yn brysur yn trefnu'r uh, penwythnos yma i ni de. Be di'r bwriad gen ti lle? Bwriad ydy cael pobl hoiw allan i gyfarfod i gilydd a bod yn un deulu fawr fe gilydd. A hefyd cael i teuluodd nhw a pobl sydd ddim yn hoiw allan yma hefo nhw a pob dod i'n abod i gilydd. A ti'n meddwl bydd yna lwyddiant yn hynna, pob yn dod at ei gilydd? Fi, dwi'n meddwl bydd yna llwyddiant mawr, achos mae Gogledd Cymru yn galw am hyn ers blynyddoedd. Dim ond taflad carreg o gae Sioe Môn, mae pentra Gwalchmai. Oedd y bobl leol yn ymwybodol o'r ŵyl ac yn cysidro mynd? Reit, a beth ti'n meddwl o'r Mardi Gras wedi cael Sioe Môn? Ti wedi clywed bod o'n dywed? Do, dwi wedi clywed dipyn amdano fo. Dwi'n meddwl bod o'n peth da. Da chi wedi clywed amdano fo? Na ddo.
Da chi'n gwybod beth di Mardi Gras? Nac dw.
O ti'n gwybod am y Mardi Gras wedi cael Sioe Môn? Do. Wyt? Do.
Beth ti'n feddwl hwnna fo?
Iawn. Ia? Do.
Reit, a mae'r Mardi Gras wedi cael Sioe Môn na, beth ydych chi'n feddwl? Iawn.

Beth ti'n wybod ta? Ddeitha fe. Fatha wna'n uh, rio de, gynnu fo. Ges a bod dim da. It should have happened years ago, but I'm glad that it's actually finally getting up to North Wales and let's hope it stays yeah. and makes a big event.
Un arall sy'n falch fod Gogledd Cymru yn cynnal Mardi Gras yw Dane Rowlands o Fangor.

Be nes di feddwl am pan nes di glwad amdano fo'n dod? O'n i'n me'wl, waw, ma'n rwbath wahanol i pobol hoyw yn gogledd Cymru. Ti 'di bod yn Mardi Gras? Na, erio- dwi erioed 'di bod yn Mardi Gras. So hon ydi'r cynta i chdi so ti'm yn gwbo be' i ddisgwl? Na. Na.
Na. Yn dy ben di 'wan 'de be' sa chdi yn licio gweld yn y penwythnos 'na? Yym jyst pobol yn ga'l hwyl, yfad, gwrando ar miwsic. Campio, ie. A wt ti wrth gwrs yn mynd i gampio 'ma dros y penwythnos. Yndw. Yym beth am y tywydd rŵan 'ta? Dw i yn panico dipyn bach am y tywydd yy dwi 'di prynu fatha mac yy gynta fi erioed. Reit. Rwy'n gwbo bod o'n bwrw.
A os os mae yn bwrw 'na ti'm ti'm 'di aros 'na eniwe? Dal i fynd dal i fynd. Beth am y gwallt a petha?
Yym dwi 'di clywed bo' 'na plygs so JHD 'da fi. Wedyn iawn felly.
Byddwn.
Cawn dal i fyny gyda dên nes ymlaen. Un arall sy'n edrych ymlaen at yr ŵyl yw Barry McGuigan, sy'n byw ac yn gweithio yng Ngwalchmai. Wel Barry, deutha fi'n gyntaf, be dwi'n neud yn fama yn cyfarfod chdi heddiw? Wel yn fama dwi'n gweithio yn Caltini Girls Centre. A be'n union ydy dy waith di ta?
Yy treinio ceffylau ifanc a cael nhw'n barod i sioeau a treinio yn ei werthu ag ati. Reit, deutha fi, pryd o'ch chdi'n gwybod bod chdi'n hoyw a faint oed ddes di allan? Wel, o'n i'n gwybod pan o'n i'n ddeuddeg oed, ond es i'm allan tan o'n i'n 21. Ar yr adeg o'n i mewn perthynas efo hogan arall a toeddwn yn teimlo fatha bod i- bo' fi'n gallu dod allan ar yr adeg, ond rŵan dwi'n meddwl fysa fo lot hawsach. Beth am dy ffrindiau a teulu 'wan, sut ymateb ges di gynddyn nhw? Nes i golli lot o ffrindiau pan ddes i allan y gynta, ond ma' nhw gyd yn dod yn do rŵan. Ond hefo teulu, toedd mam ddim keen i ddechra 'fo fi. Ond mae'n dod. Mae'n... mae'n iawn rwan. Wel ma ma dy gradd bron iawn yma. Be di dy deimlada di ar hyn o bryd? O dwi me'wl bod o'n ffantastig bod ni'n ca'l y cyfle ma i ga'l fath garnifal yn Sir Fôn i ddeu gwir. A mor agos lle dwi'n byw. Be ti'n gobeithio ar ôl y penwythnos yma ta? Fy na fwy o Mardi Gras ti'n meddwl? O bydd, dwi'm yn ama. Dw gobeithio eniwe. A mwy o bethau i'r gymuned hoyw i wneud. Wel bore neis cyfarfod chdi a mwynhau'r Mardi Gras. O mwynha i.
A wela i ti yna.
Ia. Hi girl! Hi! You're all on the champagne. Oh yndi! I'm jealous!
Be' ti feddwl o'r Mardi Gras hyd yn hyn ta?

Be di hyn? Michael, dwi'm yn gwybod eto. Ti'n dechrau... Mae'n amazing. Ti'n dechrau meddwl bod chdi'n mynd o'n drag o'n? Wel, dwi'n y, dwi'n y festive mood. y festive mood. Bydd Barry'n troi'n Betty hynno. Dyna ni am rhan gyntaf o Mardi Gras cyntaf Gogledd Cymru, felly dewch yn ôl ar ôl y toriad. Croeso nôl i Mardi Gras cyntaf Gogledd Cymru a dwi falch o ddeud bod yr haul allan a hefyd, dych chi'n gwybod be, dwi falch i ddeud bod pawb allan!
Yn ogystal â'r hwyl, roedd y Mardi Gras yn leoliad perffaith i rei o'r mudiadau sy'n gweithio'n agos gyda'r gymuned hoyw, Yng Ngogledd Cymru a thu hwnt.
Reit, Rhodri, be yn union ydych chi'n neud ta? Da ni fel asiantaeth yn gweithio gyda partneriaid i fedru um, herio camwahaniaethu ac hefyd i gynnydd ymwybyddiaeth hefyd o hawliau a pryderon merched a dynion hoyw a theiriw yng Nghymru. Reit, a, a beth yw'r negas da chi eisiau rhaid ar draws i bobl heddiw yma? Neges i ddeud bod ni yma, os di bobl eisiau dod i siarad gyda ni a rhannu profiadau, bod nhw'n gallu dod yma a, a siarad gyda ni fan hyn, felly. Reit, os dipyn o bobl di ddod ata chi heddiw? Do, mae'n greu dipyn di bod yn barod, so da ni'n ni hapus iawn. Mae gennych chi'r t-shirts yma hefyd, does, yn deud, um, mae rhai pobl yn hoyw, deliwch â'r peth, felly, um, deliwch â'r peth, da.

Efo bod Ardo's Cymru yma heddiw 'ma, yym sud ymateb 'dach chi 'di ga'l a be' ma' pobol 'di bod yn trafod efo chi? Wel ma'r dau ddiwrnod 'ma 'di bod yn grêt i ni, 'di bod yn gyfle i ca'l y negas drosodd bod 'i'n ocê i fod yn hoyw a ma'n ocê i fagu plant pan ti'n hoyw hefyd. Yy ma' dipyn o bobol 'di bod yn cwestiynu ynglŷn â mabwysiadu, ma' sylweddoli bo' nw'n ca'l mabwysiadu. Reit. Ti wbod? Ia. O'dd hynna yn rwbath sy 'di 'nharo fi hefyd 'lly. Ia. Ond wrth gwrs, rhaid ni feddwl am sut mae pobl yng Nghymru'n tueddol edrach. Um, mae Bernados yn ddiweddar wedi edrach i fewn i ofyn i'r cyhoedd beth maen nhw'n meddwl am pobl rhywun rhyw y magu plant. Reit. Ac oedd 33 y cant sy'n ganran reit ychel yn meddwl nad oedden nhw'n gallu magu plant um, rhywun mor dda a yeah. pobl sy'n heterosexual, lle, ti'n bod, sydd hollol ddim yn wir, lle. Wel, dwi'n falch ti wedi cael dy negas a draws hynny mae i bawb, felly do. Do, mae o wedi bod yn bositif. Do, o da iawn, diolch yn fawr iawn i chdi. Diolch i ti. Diolch.
Ond yng nghanol yr hwyl, roedd criw o brotestwyr yn casglu wrth fynedfa'r ŵyl, ac nid negeseuon positif oedd ganddyn nhw. Mae'r grŵp Christian Voice yn gwrthwynebu unrhyw berthynas hoyw.
Hello there, how are you? Fine, thank you. How are you?
Yeah. Um, what's the message do you want to give to people today then?
Repentance is the message. Turn to the Lord, ask His forgiveness.

Ac os mae, ti'n os mae pobl fel yna'n cario ymlaen yn y byd yma, so, does am rhyfedd bod homophobia a pethau'n mynd ymlaen, chos pobl fel yna sy'n neud o, nhw ydy'r sinners.

Wrth iddi ddechrau nosi, roedd awyrgylch braf a hapus o amgylch y Mardi Gras. Ond roedd ambell un yn teimlo nad oedd trefn ar yr ŵyl. Dwi'n teimlo fod yr penwythnos i gyd 'di bod yn disaster, ia? Yym, mae organisation nhw yn hopeless. Dyn nhw'm yn siarad efo'i gilydd, dyn nhw'm yn delegatio pethau'n iawn, a wedyn does neb yn cymryd responsibility o be' ma' nhw 'di bod yn neud, neu be' nhw Dwi ddim wedi neud dio. Fel bandiant troi fyny a neb yna i helpu nhw allan. Dim showers, dim hyn, dim llall. Fel ma' bob dim yn wrong rili. Da'n gwerthu neu ddau o betha ond syth ni ddim digon i gyfrio'r gost o fod yma. Er nad oedd pawb yn hapus, Doedd hyn ddim i weld yn amharu ar yr hwyl wrth i'r gymuned hoyw a'r trigolion lleol fwynhau gyda'i gilydd. Roedd yn amlwg fod y mwyafrif yn gwerthfawrogi'r ymdrechion i gynnal Mardi Gras am y tro cyntaf yng Ngogledd Cymru. Dane a Barry hefyd wedi mwynhau. Reit ta Barry, sut wyt ti? Dwi'n iawn, diolch. Mardi Gras hapus i ti? Ardderchog.
Ti'n edrych yn ffantastig!

pwyllgor i fyny mis nesa a pawb wedi fyny efo syniadau beth oedd yn licio beth sydd yn yr un i bob iddyn nhw. Reit ta den, tro cyntaf nes i gyfarfod chdi oeddech chdi'n excited iawn am y Mardi Gras do that? Iawn. Wel mae'n hwyr nos Sadwrn wan, felly sut penwythos ti di gael? Absolutely amazing.
Jyst gobeithio bod yna fwy o Mardi Gras yn y blynyddoedd i ddod a bod mwy o pobl hoyw yn gallu ddod allan a dod at pethau fatha fel hyn a deud I am Go iawn. Ti 'di cyfarfod pobl newydd? Do, do, a dyn newydd hefyd. Dyn newydd? Do, do. O!
Dyna ni. Reit, so ti 'di cael mad gra da, a ti 'di ffeindio cariad efo Do, do. Ti'n jealous!
Wel, Barry, um, pwrpas y mad gra oedd dod â'r cymuned a cymuned hoyw at ei gilydd. Ti'n meddwl bod nhw wedi gallu llwyddo wneud hynna? Do, bendant, do. Mae dipyn o bobl oedd yma i supportio. Ia.
Gwahanol oedran hefyd. A mae pob dim yna i hynna, do? Do, lot o hwyl.
A'r peth pwysica di, wyt ti wedi ffeindio cariad wyt pen wythnos yma? Wel, Nical, y man never tells. O, di felly? Yndi. Wel, dwi'n meddwl bod chdi wedi, da. Wel. do, do, dwi'n dweud o hyn. Neithiwr.
Reit, a ti'n gweld o heno? Ella. Reit oce a lle mae o'n dod o? Yn Sir Waun.
O reit.
Mm. O. Dwi'n teimlo fatha Cilla Black fama. Y cwestiwn nes i ofyn wrth fi fy hun oedd pa fath o bobl fysa'n dod yma penwythnos yma ac um, wel wrth gwrs da ni wedi cael digon o pobl hoiw yn dod yma ond hefyd da ni wedi cael y pobl lleol yn dod yma hefyd ac dwi'n meddwl dyna oedd negas yma di gra i jyst i, i, i ddod â gymuned a gymuned hoiw at ei gilydd. Ar ran bod hi Mardi Gras cynta erioed Gogledd Cymru, dwi'n meddwl mae 'na ddipyn o bobl 'di dod yma, chwarae teg, ella 'sa ni 'di gallu neud fo chydig bach mwy, ond ar y cyfan, 'da ni dal yn gor'o' meddwl hon ydi'r gynta a mae o 'di cael ymateb reit dda.
Amser sbeislyd yn rhuthun felly tra fanta ni ddoe am ddeg.